Mwy sgert, mae'n saff i mi sefyll wrthych penach chi am dro beth bynnag. Ydw i'n ymwybodol iawn iawn fel amryw byd ohonoch chi fod hwn yn brynhawn hynod o dyngedfennol yn hanes Ynys Môn. Dyngedfennol i ddyfodol ac i ffyniant a chadwraeth y pethau gorau sydd yn Môn. Ar un wedd wrth lawenhau fod na dyrfa mor fawr a thyrfa mor ifanc, mae'n siomedig nad oes yma Arweinwyr Môn yn y golwg. Tybed mewn gwirionedd na ni'r werin syml ddyla arwain bellach. Meilwn, meilwn yn ni hi, amddiffynwr ac amddiffynnwn yr ynys hon unwaith eto. Ond nid y mae siarad yr ydw i'r bnawn yma, mae gen i waith mwy cysurus na fu o gan yr un siaradwr. A doedden nhw'n siaradwyr da, dydwch. Gwannwr, fi am mi mewn... Fi am mi mewn sasiwn debyg i hon, o di dyrioed am wn i. a negas arbennig iawn iawn gan bob un ohonyn nhw. Ond dyma yr ydw i i gyflwyno Richard, yn wir i gyflwyno'r teulu. Fedrwch chi'n datgymalu'r teulu yma oddi wrth ei gilydd yn dad, yn, yn fam ac yn dri o blant. A mi dwi wedi cael y fraint a'r anrhydedd Ers hanner canrif, credwch neu beidio, o fod yn weinidog ar y teulu yma. Teulu mae gen i feddwl y byd ohono fo, ohonyn nhw. A gresu na fysa na fwy o deuluoedd yn y Gymru sydd ohoni heddiw, uh, i tebyg i'r rhain. A dwi wedi bod efo nhw fel y gallach ddychmygu i unrhyw weinidog fod Dwi wedi bod efo nhw trwy gyfnod o lawenydd ac mewn achlysuron lle mae yna lawer iawn o lawenydd. Mae'r gweinidog arall ddaru briodi Richard a Gwenda yma'r pnawn yma. Mae dda gen i weld o. Y Parchedig Ddoctor yym o taw ma' fi'n anghofio dy enw di nawr! Ew difri Dafydd Wyn Wiliam yy da ni fel gweinidogion yn brin iawn yn Sir Fôn, grysu'n garw bo ni mor brin yn ma pnawn ma hefyd. Dafydd, Mae dda gynnon ni i weld o yma hefo ni. Gison ni yr achlysur hapus yna o briodi Richard a Gwynda. Dwi wedi bod efo nhw efo mewn achlysuron digon trist hefyd dros y blynyddoedd. Ond mi greda i'n siŵr mai hwn y pnawn ma ydy'r achlysur trista a'r cyfwng maen nhw yno fo ar hyn o bryd ydy'r achlysur trista yn hanes teulu Caerdigog. Mae yna ddarn o'i tir nhw, mae yna ddarn o'i bywoliaeth nhw'n mynd, mae yna rhywbeth pwysicach yn mynd. Mae yma ddarn o'u hetifeddiaeth nhw yn mynd. Maen nhw'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth maen nhw yn ei gael. Mae'r cwmni mawr, y bwlis chwedlangharad, mae'r rhain isio sleisan o'i tir nhw. I godi wylfa bîn a ci, i dyfu coed i guddio, Wylfa fi. Dyma ma nhw isio be di wahaniaeth gin rhain. Ma nhw isio i chuddio chi yn lwch. Pam yn enw'r nefoedd yr eithon nhw i gongol eitha ynys môn a'r benryn moel i godi a tomfa os oedden nhw eisiau chuddio chi. Un ffordd o guddio wylfa bi sydd na. A hynny'n syml ydy peidio ei chodi. Wrth amddiffyn etifeddiaeth teulu Caer Degog, mi fyddwch yn amddiffyn a finna hefo chi rhyw etifeddiaeth arall i ni fel cenedl. Safwn a safwn yn y

a phawb fu'n gysylltiedig â threfnu'r rali yma heddiw, ac hefyd i chreithau bob un ohonoch chi am ddewis bod yma efo ni. Mae'r gefnogaeth da ni wedi gael dros y misoedd dwytha wedi bod yn gwbl anhygoel, ac mae'r brwydr a ddechreuodd fel brwydr teulu wedi mynd yn frwydr cenedl, ac yn wir yn ddiweddar mae wedi mynd yn frwydr rhyngwladol. Tydw i ddim yn siaradwr gyhoeddus, ac yn sicr tydw i ddim yn haeddu rhannu'r llwyfan efo'r mawrion sy'n o gwmpas i heddiw. Ond dwi'n teimlo oherwydd amgylchidion fod ti'n ddyletswydd arna i wneud yr hyn y galla i i achub yr hen gartre. Mae'r teulu wedi bod yng Nghaerpegog ers canrifoedd. A ddim ar chwarae bach yr ewch chi adal i hyn mynd. Mae'r uh, enw yn dyddio yn ôl i'r oes tywysogion ac mae wedi chwarae rhan amlwg iawn yn hanes Cymru. Feda ni ddim gadael i hyn dodi i'r gorwel. Mae mae rhei pobl methu dallt y'chi sut ma' gynna ni gymint o afal ar y tir. Ond dim felly mae chi. O'dd Ti Heitch Parry Williams wedi dallt hyd oed. Fe ddudodd o Ac mi glywoch grafangau Cymru yn dirdynnu fy mron. Duw am gwaredo ni ella ddianc rhag hon. Ia, y tir sydd wedi gafal arna ni i chi. A, a gwau i neb i dreio i rwygon rhydd. Rhyw uh, bymthag mlynedd yn ôl, mi ges i'r anrhydedd o gael fy ordeinio yn flaenor yn capel Siloam Cemlyn. A gofynnir i mi astudio yr unfed bennod ar hugain o lyfr y Brenhinoedd. A chydig iawn feddyliais i adag hynny pa mor berthnasol a fysa'r bennod yna yn y mywyd i erbyn heddiw. Hanes ydy gŵr o'r enw Nabos, a oedd yn berchen gwinllant ar gyrion Palas y Brenin Ahab. Roedd Ahab eisiau prynu'r winllant, a ger iddo gynnig arian a tir yn ei lle hi. Gwrthododd Nabos ei gwerthu. oherwydd hon oddi etifeddiaeth. Wel, mi bwdodd, ha ha. A mi ethada i wely a gwrthod yta. A dyma i wraig Jezebel, yn ei gyd ddiffodd am Jezebel, yn penderfynu cymeryd yr awenau i dileu hun. Ac fe lwyddodd

Tydi hyn ddim wedi digwydd i mi eto ond gobeithio amser oedd hyn. Um, pan ei bynnag, mi oedd yn glir wedyn i Ahab fynd i'r winllan a'i meddiannu. Ac uh, sawl yma Wyddwch ato am y proffwyd Elias gyda neges gan Dduw a ddeud y ceithoedd ddiodda yn fawr iawn am y weithred yma, am ei chyfnod dipyn, ac wedi farhau nath o, ac am y tro mi gafodd faddiant, ond yr oedd y genhedlaeth nesa yn mynd i gael diodda. i'r eithaf. Tybed fod yr hanes hwn yn rybudd i'r Jezebel gyfoes, sef y cwmni Horizon, ac iddyn nhw barhau â gweithgareddau barus y bydd 'na bris i dalu yn y dyfodol. A tybed mae'r ddau wedi hir un i'n gwleidyddion ni, lleol a chenedlaethol. Ond yn sicr i chi, y dioddef bydd y wahast niwclear a fydd yn cael ei adael i'n plant ac i blant. Hen blant. Mae rhybuddion i gyd yna. Dwi'n gobeithio gawn ni ddysgu oddi wrth hanes. Ond cofiwch, fel y canodd Linda Healy, cofeb ein methiant yw Tryweryn.

Yym, licen i wneud cwpl o gyhoeddiadau amdano shwt gellwch chi yym mynd ymlaen â'r frwydr nawr. Yym, bydd y criw a ni'n cyfarfod yn y bwl yn syth ar ôl y ar ôl y rali i drafod shwt gellwn ni barhau â'r ymgyrch yn erbyn Wyddfa B a helpu teulu Caerdegog. Felly, syth ar ôl y rali yn y bwl. Mae cyfarfod nesa ym Cymdeithas yr Iaith yng Nghaernarfon ar nos Fercher, Chwefror y pymthegfed. Yym Wel bydd mwy o mwy manylion ar ein gwefan ni yn Casbah Caernarfon bydd e, felly plis dewch i hwnna os chi eisiau helpu mwy. A hefyd mae 'na ddigwyddiad i gofio yym Fukushima yym ger Bont-y-borth ar Mawrth yr unfed ar ddeg p'nawn Dydd Sul am ddau o gloch i gofio trychineb Fukushima, felly cofiwch am hwnna hefyd. Gobeithio bod chi wedi gadael eich enw a'ch um, cyfeiriad uh, cyswllt uh, gyda ni. Mae yna bobl taflenni 'di mynd am yno o gwmpas Ond diolch yn fawr o galon i chi gyd am ddod, a diolch am y gefnogaeth i Deulu Caerdegog. Nid yw modd ar werth i wyl babi! Nid yw modd ar wyl babi! Yeah.